Salam mähriban adamlar. Bu gezek hem biz size köpiňiziň halamagynyň esasynda hakyky bolan bir waka barada wideo çykardyk. Eger bilýän bolsaňyz, bize köp aýdylýan zatlary öz gözümiz bilen görmän, öz gulagymyz bilen eşitmän, hakykatdyr öýdüp ynanýarys we şoňa görä-de netije çykarýarys. Bu bolan waka-da şoňa degişliräk bolup, ol bir gyzyň kakasyna bolan wepalylygy baradadyr. Onda ol şeýleräk bolýar. Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Hawaýi diýen ýerinde Daýana Kim atly bir gyz näçe ýyl mundan ozal Ejesi we kakasy bilen ýaşaýardy. Näçe ýyl mundan ozal diýmegiň sebäbi, onuň ejesi bilen kakasy aýryşýarlar we Daýana ejesi bilen göçüp gitmeli bolýar. Başda kakasy gyzyny görmäne barýardy. Oňa gowy ideg edip, pul kömegini etýärdi. Ýöne gyzy haçan on bäş ýaşyna ýetende, kakasyndan hiç hili habar bolmaýar. Ol hiç hili gyzyny görmändi gelmeýär. Ol ýaşap ýören ýerindenem göçüp gidipdir. Ol barada adamlar başga bir gürrüň tapyp, oňa täze bir aýal tapyndy, şoň ýanyna göçüp gitdi diýen ýaly gürrüňler, myş-myşlar döräpdir. Oňa Daýanyň ejesi hem ynanýar we gyzyna-da şeý diýlip aýdylýar. Gyz hem islese-islemese ynanmaly bolupdyr. Ýöne ol iň bolmanda kakasy bilen ýylda bir gezejigem bolsa, görşesi gelip, her doglan gününde kakasyna garaşýardy. Daýana kakasyna hiç düşünip bilmedi. Onuň beýdip taşlap gitmeginiň sebäbini tapmaýardy. we onuň kakasy bilen ýakyn bolandygynyň sebäbi. Wagtynda kakasynyň öz fotostudiýasy bolup, ol suratçy bolup işläpdi. Ol öz gyzyna hem surata düşürmäni öwredip, kiçilikden gyzynda surata bolan örän uly höwes döretdi. Daýana hem ulalansoň öz fotostudiýasyny açýar we iki müň üçünji ýylda täze bir iş boýunça proýekte başlaýar. Onuň proýekti köçede ýaşaýan öýsüz adamlara kömek etmek maksady bilen başlanan proýektdir. Daýana Amerikadaky küştatlaryň köpüsine aýlanyp, köçede ýaşap ýören adamlaryň suratlaryny düşürip çykýar. Haçanda Daýana suratlaryň toplumlaryny ýygnap, on ýyl soňra, ýagny iki müň on üçünji ýylda, bir-birden suratlary görüşdirip otyrka, Bir adamyň suratynda gaty geňdigini görýär we ony ejesine görkezýär welin, görüp otursa, onuň öz kakasy bolup çykýar. Ol adam gaty üýtgäp gidipdir. Ol köçelerde ýaşap ýörşüne hiç il tanar ýaly däldi. Ejesi hem zordan tanaýar. Daýana bilen ejesi gözlerine ynanmaýarlar. Daýana kakasyny örän gynalyp, ony tapmak maksady bilen suraty düşüren ýerine baryp görýär. Ýöne, kakasyny o taýdan tapman, näçe wagtlap gözleýär. Ahyrynada tapýaram. Haçan ol tapan wagtynda kakasy köçäň bir gyrasynda durup, biri bilen sögüşýärdi. Ýöne, gynansak-da Daýana kakasynyň ýanynda hiç kim ýokdy. Ol öz-özi bilen gürleşýärdi. Daýana başda näme bolýanyna düşünmeýär. Soňra seredip görse, kakasy şizofreniýa keseline duçar bolupdyr. Ol kesele duçar bolanlar bolsa, kellede bir näsazlyk döremeniň esasynda daş-töwerekde näme bolýanyna düşünmeýärler we öz etýän hereketlerini hem aňmaýarlar. Hälki on bäş ýaşynda taşlap gitmeginiň sebäbi hem şol eken. Göräňizmi, Daýana hälki aýdylan gürrüňlere ynanýar, ýöne görüp otursa, ol bolan zatlar kakasynyň ýaraman näme etýänine düşünmän eden zat eken. Şoň üçin biri bize bir zat diýip aýtsa hem şonuň doly anygyna ýetmän ynanmaly däldir. Belki bu ynanan zadymyz tutuş durmuşymyzy erbet tarap hem üýtgedip biler. We ýaňky köçede duran ýerinde gyzy kakasyna kömek edip, ony öz ýanyna alyp gaýtjak bolýar. Şonda Daýana kakasyna seslenip, ýanyna ýöräp barýarka, oňa bir aýal beýdip baryp kösenip durma, ol barybir şol ýerde iki-üç günläp gymyldaman durýar diýip aýtýar. Bu sözlere birhili gorup giden Daýana ol aýala seredip, gatydan ol meň kakam diýip gygyrasy gelip zordan saklanýar. Şeýdip Daýana kakasynyň ýanyna barsa-da ony tanamajagyna düşünýär. Gyzy bir zatlar edip kakasyna kömek edesi gelýärdi, ýöne näme etjegini bilmeýärdi. Şeýdip ol kakasyny yzarlap, töwereklerinde bolup, surata düşürip başlaýar. Iki müň on dördünji ýylyň oktýabr aýynda Daýanaň kakasy ýüregi agyryp, ýagny porok bolup, hassahana düşýär. Ondan soňra ol özüniň kimdigini, näme etýändigini barada hiç zat ýadyna düşmeýär. Ýöne şonuň ýürek agyrmasy oňa örän uly kömek etýär. Şondan soň ol adam birazdan gowulaşyp başlaýar. Hassahanadan çykansoň, Daýana kakasyny öýüne alyp gaýdyp, ony hiç ýanyndan aýyrmaýar. Daýana kakasynyň gowulaşmagy üçin ähli zatlary ýadyna salmaklyk üçin elinden gelenini etýär. Daýana kakasyna tutuş bolan zatlary gürrüň berip, oňa häl salan suratlaryny hem görkezýär. Kakasy haýran galmakdan başga eder alajy galmaýar. Birnäçe wagtdan soň Daýanaň kakasy gowy sagalyp, ähli zatlar ýadyna düşüp başlaýar. Indi kakasynyň täzeden durmuşda arzuwlary, maksatlary bolup, basym ol öz dogduk mekany Günorta Koreýa hem gezmäne gitmekçi bolýar. Daýana kakasynyň ýaşan durmuşy barada örän gynanyp, başdaky proýektiň yzyny dowam etdiresi gelip, şu matam durmuşa geçirýändir. Ol köp habarlarda öz proýekti barada açyklamasynda bu bolan wakany hem gürrüň berýär. Onuň proýektini görmek isleseňiz, ýagny Google-dan homelessparadise dot com diýip ýazyp gözletip bilersiňiz. Ýagny proýektiň türkmençe ady Öýsüzleň jenneti ady bolýandyr. We ol saýta girip özüňiz şol öýsüz gezip ýören adamlar üçin pul kömegini hem edesiňiz gelse Donate diýen bölümine basyp pul kömegini hem edip bilersiňiz. We ýaňky bolan wakany eşidenler soň soňlar hem Daýanaň ýa-da kakasynyň öňünden çykanlarynda olara bu bolan waka barada öz duýgudaşlyklaryny bildirýän ekenler. We şeýdibem wideomyzyň soňuna geldik. Hoş, sag boluň!